Ma me mbɔ booboo kor a yɛfrɛ no Paris Saint Germain fo aba so for defending their championship, wɔn awi ne champions league for the second time in a row. Yɛ bɔ wɔn aba so paa, wɔn ayɛ adeɛ. Ansa na ɛbɛkɔ no, ma me start mfiri the European champions, Paris Saint Germain fo aso ɔyɛ Luis Enrique ayɛ the most decorated eh, manager a ɔbɛ coachi eh, Paris Saint Germain booboo kuo no with 12 trophies. Ɔwɔ three League One titles, ɔwɔ three French Super Cup titles, ɔwɔ two UEFA Champions League, ɔwɔ two French Cups, ɔwɔ one UEFA Super Cup trophy, ɛna ɔwɔ one Intercon Intercontinental Cup. Na na first dɛ frɛ no Club World Cup no, ɛsɛ FIFA sɛ na frɛ no Intercontinental Cup. Ma me mesa wɔ Paris fo bɔbɔ kuo nim a, Ashraf Hakimi, the third Champions League a wagye yi ama no ayɛ the most decorated African player wɔ history mu sen sɛ African player bɔɔ bɔɔl wɔn agye trophies kɛseɛ paa win 19 um, trophies wasɔ uh, wat, watra uh, uh, football legend ɛfrɛ no Samuel Eto'o Fields ɛna Yaya Toure with 18 trophies wabɔ no mmɔden yie paa wɔ European competitions nim yɛsan toa so wɔ Champions League bɔɔl bokuo naa mu coach ɛfrɛ no Mikel Arteta yɛbɔɔ Champions no wie a, ɔkɔyɛɛ press conference. Ɔse for the past bɛyɛ 72 hours ni, wahwɛ penalties bebrebe a ɛkɔɔ so wɔ uh, competitions no nyinaa mu sɛ ɔbɛhu deɛ ɛyɛ penalty ne deɛ ne penalty. Na ɔhu ɔno ɔkɔhwɛɛ videos no nyinaa wie no, wobɛtumi aka asi ne bo so sɛ bɔɔl no a Madueke yɛfa wɔ Madueke wɔ penalty box no mu no, ɔno ne hu ne sɛ ɛyɛ clear penalty. Press conference na ɔkɔdi nkɔmɔ saa nkɔmɔ na ɔkɔdi no press conference no ase yɛtoa so ɛɛm asenafoɔ wɔyɛ biom wɔn asate wɔn parade no pictures na ɛɛ circulate wɔn screen no so no wɔn asate wɔn trophy parade no sɛ wɔn awini de wɔn yɛ English champions ɛwɔ England yɛtoa so asenafoɔ waa wɔ biom Declan Rice wɔn yɛ trophy ɛɛ parade no ɔkɔyɛ interview sɛ next season next season they are coming for so much more they are coming wɔn ba sɛ ogya wɔn bɛ wini trophies biara wɔn bɛ compete sɛ yɛ carabao cup koraa sɛ yɛ fa cup sɛ yɛ champions league sɛ yɛ premier league no they are coming for all of them yɛbɔɔ bɔɔl champions league no wieɛ no aberanteɛ fɛn carves ɛbɔ four goals in six champions league carves ɛbɔ four goals in six champions league matches. wɔhyɛɛ goal wɔ final in twenty twenty one against Manchester City. Aber a na ɔwɔ Chelsea no, hɔn na hyɛɛ goal no. Ɔsan bɛhyɛɛ goal wɔ this season UEFA Champions League no. This season ɔwɔ four goals in six Champions League matches. Aberantsɛ fɛ no Ousmane Dembele, ɔmo pro ɔmo yɛ projection no ano no, ɔwɔ eight Champions League go in thir ɔwɔ eight Champions League goals in thirteen Champions League matches, Ousmane Dembele projection a na France foɔ no pɛ sɛ wɔyɛ no, Dembele for Ballon d'Or, ɛna wɔn ahyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ no. Yɛwɔ UEFA foɔ aso a ɛyɛ abiem. UEFA foɔ de date foɔ a yɛbɛbɔ UEFA Super Cup n'aba, date a yɛbɛbɔ for UEFA Super Cup n'aba ɛyɛ twelve August this year, twelve August twenty twenty six, yɛbɛnya UEFA Super Cup a ebe future Paris Saint-Germain ɛna Aston Villa deɛ ɔgye Champions League, deɛ ɔgye Europa League no. Wɔn bɛ wɔn abɛhyia na wɔn abɔ to for the for us to crown them the UEFA Super Cup Championship. Yɛnkɔ CBF CBF fo aso ɛyɛ, oh Brazil Brazil fo aso ɛyɛ. Yɛkɔ Brazil fo aso ɛyɛ a. coach a yɛfrɛ no Carlo Ancelotti grantee press conference ɛma yɛbusaa no sɛ sɛ ɔyɛ aware sɛ anka Neymar ɔwɔ grade two calf injury a kɔbɛfrɛ no anaa Carlo Ancelotti response ɔde maa interview interview foɔ no yɛ sɛ sɛ ɔyɛ aware sɛ ne grandfather koraa te wheelchair mu koraa mpo a kɔyɛ kaa ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ ara ne sɛ sɛ Neymar ɛnam bu koraa mpo a wɔyɛ better kyɛn Brazilfoɔ players no bu a wɔwɔ squad mu sisiaa. Saa na Carlo Ancelotti bɛ sɛ ɔkyerɛ. Yɛwɔ Brazilfoɔ aso ɛyɛ abiem. Yɛse Brazilfoɔ nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn replace Neymar. Wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn replace Neymar na wɔn expect Neymar sɛ ɔbɛbɛ back. Ebia nyɛ first match no koraa, ebia ebetumi ayɛ second match no.

deal no ɛrekɔ n'anim pa is very very close aha ara na ɔbɛnya no be the first to know ayɛ na yɛbɛ breki eh, news na ama mo yɛtoa so Oliver Glasner former eh, Oliver Glasner former Crystal Palace manager no wɔn adwene sɛ ɔbɛfiri bobo kuo nim at the end of the season ɔkɔ meti Ibrahimovic Ibrahimovic eh, pre, eh, Ibrahimovic ɔka eh, Man City foɔ bobo kuo no wɔn mpanimfoɔ no wakɔhyia wɔn saa meeting wei is likely to happen ebi ɛfiri next week yi kɔ yɛbɛhu sɛ ɛɛ eh, Oliver Glasner wakɔhyia AC Milan bɔ bɔ kuo nim n sɛ AC Milan fo ɔmo anwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo bɛyɛ a new project ɔmo apamo ɔmo sporting directors ne mpanimfoɔ no bebree Ibrahimovic ani abere sɛ this time around ɔpɛ sɛ ohun AC Milan sɛ ɔmo bɔ top flight top flight football ɛwɔ European Champions League nim Oliver Glasner na wɔayi no sɛ ɔmmɛyɛ nurse manager. Sɛ meeting no kɔ so wie a, deɛ deɛ ɛba so wɔ meeting no ase biara, yɛde bɛbrɛ mo. Kylian Mbappe, yɛwie Champions League, Kylian Mbappe ayɛ the top goal scorer with 15 goals. Vinicius Junior so ayɛ no eh, player with top assist wɔ UEFA Champions League no mu. Yɛnkɔ yɛnkɔ Uruguay foɔ so ɛyɛ Marcelo Bielsa, the manager for Uruguayan national team, ɛde eh, ne squad naba. Na funny enough, wɔayi Luis Suarez abɛto Ciboglas afiri afiri um, squad nim. Luis abɛto Ciboglas, wɔyi no afiri mu. Na squad no, yɛbɛhu obi a yɛfrɛ no Fede Valverde ɛwɔ squad nim. Yɛnya Darwin Nunez ɛwɔ squad nim. Wɔ Jose Mario Jimenez ɛwɔ squad nim. Yɛwɔ uh, Ronald Araujo ɛso ɛwɔ squad nim. Yɛwɔ Rodrigo Bentancur nso wɔ squad nim. Wɔ Manuel Ugarte mu nyinaa wɔ squad nim. By fa no nyinaa Luis Suarez antumi ammeki to the final 26 man squad no a yɛde kɔ World Cup no mu ɛma no ayɛ kɛsɛkasa bebree. Yɛnwura transfers mu kakra. Manchester United ɛne Ederson of Atalanta wɔn deal no wɔawie personal terms. Sisi a Atalanta foɔ asesa wɔn sporting director no. Sisi a no Man United foɔ yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛne club to club ɛbɛdi nkɔmmɔ to agree on a personal figure. for aberanteɛ a yɛfrɛ no Anderson a ɔbɔ bɔɔl ma Atlanta midfielder no. Yɛnkɔ Real Madrid fo aso ɛyɛ ne dɔn Florentino Perez agrante interview. Na interview no ɔyɛ no ɔse ɔno ɔdɔ ɔmo Vinicius no deɛ ɛso ɛso bi mbaa da ɔdɔ ɔmo Vinicius no ɛso bi mbaa da na ɔwɔ gyidie sɛ um, transfer renewal no is very is it's about time it's time transfer renewal ɔse transfer renewal no mmerɛ bebree wɔ mu transfer renewal no mmerɛ bebree wɔ mu, nti Madrid fans sɛ monya aboterɛ, Vinicius ɛbɛ renew ɛbɛ renew ne contract ama Real Madrid, ɔsan toa so ka kyerɛ sɛ Madrid fan Madrid fan mmienu a ɔndɔ Vinicius Junior, sɛ wondɔ Vinicius Junior kyerɛ sɛ wonyɛ Madrid fan, saa na Florentino Perez ɛde ɛka kyerɛ Madrid fans foɔ nyinaa, ɔse obiara a ɔndɔ Vinicius Junior biara ɛnɛ Madrid fan, so sɛ ɔyɛ Madrid fan na sɛ ɔndɔ Vinicius Junior a ɔnnɛ Madrid fan. Yɛntoa so wɔ Manchester United Manchester United fo bɔ bɔ kuo no mu. Tyler Fletcher akora ketewa a wasi so wɔ Manchester United Tyler Fletcher ɔrebɔ ne bɔɔl ɛma Manchester United. Scotland fo no afrɛ ne sɛ ɔmɛ replace Billy Gilmore. N sɛ wɔn no suffer for some injuries bi nti no. Yɛsɛ wɔn no ɔmɛ replace Billy Gilmore ɔwɔ World Cup no a yɛkɔbɔ no wɔ um, Canada, USA, Mexico nim. Yɛntoa so, yɛnkɔ Barcelonafoɔ bɔbɔ kuo nim. Dani Olmo, Barcafoɔ yɛn adwene sɛ wɔn renew no contract no. Na contract wɔn bɛ renew no, wɔn yɛn adwene sɛ wɔn de bɛ reward no. Sɛ ɔba club nim, wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛte na ketua so na wɔatumi da register no. Wɔyɛ adwene sɛ ɔbɛte na ketua so some percentages. Saa na Barcafoɔ register no. ama ma smooth registration a wɔsan te na ne ne ne ne n'akatua so basafoɔ a wɔn adwene sɛ wɔbɛma no ɛɛ eh, contract extension na wɔn ato ne n'akatua anim sen sɛ Lewandowski kɔɛ no space bebree baabaa wɔn atumi de renew ne contract no wɔn nsa bɛpagya n'akatua no so yɛwɔ Barcelonafoɔ aso ɛyɛ biem Aberanteɛ yɛfrɛ no Marc Casado, wohu sɛ this season na ɔnya minutes bebree ɛmbɔ. Nti sɛ Marc Casado, AS Monaco fo abɛwura race no for eh, aberanteɛ yɛfrɛ no Marc Casado. Wohu sɛ initially no na eh, European eh, clubs bebree fo pɛ no, na Dortmund mu nyinaa ɛpɛ no. Na most of the European eh, teams na ebi pɛ no, even na Saudi teams no bi koraa pɛ no. AS Monaco AS Monaco foɔ so abɔ awura ɛɛ deal no sɛ wɔbɛnya aberanteɛ fɛ no Marc Casado ne signature yɛnkɔ yɛwɔ Barca foɔ wɔ aso yɛ biem wɔn sɛ Barcelona foɔ pɛ sɛ wɔn wɔn tumi san no Joan Cancelo na wɔn kɔ yɛ wɔn kɔ yɛ meeting no wɔn kɔ yɛ meeting no meeting ase information yɛn nyɛ nie during the meeting ase no team a yɛfrɛ no ɛɛ Ila foɔ ɛde ɛde. suggestee sɛ anka wɔde eh, Darwin Nunez ɛrema Basafoɔ. Wo sɛ this season Darwin Nunez wabɔ 16 matches ahyɛ 6 goals pɛ ɛwɔ Saudi Pro League no mu. Wɔnya minute saa. Nti sɛ ano wɔayɛ m'adwene sɛ sɛ Basafoɔ nyia striker deɛ a ɛna Darwin Nunez foɔ wɔ hɔ. Ti yɛde Darwin Nunez wɔn sɔ ɛyɛ ɛyɛ suggestion wɔn bɛkiiɛ sɛ wɔde Darwin Nunez ɛrebrɛ Basa sɛ Basafoɔ bɛdwere wɔn sɛ deɛ bɛkɔ so meet no biara yɛde ne na bɛbrɛ mo. Bernardo Silva to Barca Latest news ɔwɔ Bernardo Silva to Barca ne yɛ sɛ Barcafoɔ ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛfa Bernardo Silva deal ne very close personal term ɛyɛ agreed Atikofoɔ de wɔn wɔn wɔn offer ma Bernardo Silva ɛsi ara no Barcafoɔ so ne Barcafoɔ ne Bernardo Silva so ɛyɛ agreed personal terms Atiko de wɔn offer kɔma ɛɛɛ. Bernardo Silva te nsi ano aka Approval ne decision making a Bernardo Silva bɛyɛ. Approval no yɛ from Hansi Flick. Sɛ Hansi Flick ka sɛ yes a, Barca fo will go on to pursue the deal. Sɛ anyɛ yie nso a, they will look at different alternatives anaa different positions. Nsi ano Atletico foɔ de wɔn wɔn offer kɔ for Bernardo Silva. Barca foɔ ne Bernardo Silva foɔ nso agree personal terms. Aka sɛ Hansi Flick de okay bɛma Dew no, na dew no so ayɛ dɛ apirisiw afiri hɔ. Yɛkɔ Chelsea fo aso ɛyɛ. Chelsea fo eh, reyi up wɔn options for eh, Gerard Bowen. Sɛ Gerard Bowen, wɔn eh, West Ham fo ɛkɔ relegation. Wɔn yɛ m'adwene sɛ wɔn bɛtɔ wɔn players no bi. Ti my friend Liverpool ɛyɛ wɔn adwene sɛ kɔm kɔfa eh, Gerard Bowen aba for replacement of Mohamed Salah. Esi ano Chelsea fo ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛ wɔn bɛ join the race for Gerard Bowen. nhyehyɛmu a ɛyɛ ya ne sɛ Liverpool fo yɛ wɔn adwene sɛ wɔde forty million pounds ɛna ɛbɛkɔ akɔhwɛ sɛ wɔbɛnya Jarrod Bowen ba West Ham fo nso pɛ fifty million pounds for Jarrod Bowen yɛkɔ Man City fo aso ɛyɛ Victor Ruiz loan na ɔkɔbɔɔ ɛkɔbɔɔ wɔ Spain no ɔbɛ return to Manchester City Man City fo sɛ wɔn wɔ akora ne sɛ ɔka ne plans ho for next season abira Enzo Maresca ɛyɛ wɔn new manager no Ruben Dias yɛ Interfoɔ priority in case sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Bisek firi team no mu a, wɔakɔfa aberanteɛ a yɛfrɛ no Ruben Dias a ɔbɔbɔ ma Man City. Man City foɔ so wɔfa loan no 50 million euros. Nti sɛ Interfoɔ pɛ no a, wɔmfa 50 million bra for Ruben Dias. Rafael Leao an announce ne, ne departure from AC Milan. a very fine player by ɔno so decision at the final third so yɛ very very problem wɔannounce ne ne ne departure from AC Milan UEFA Champions League team of the season no so aba technical observer foɔ na wɔn UEFA Champions League foɔ no technical room foɔ no de wɔn team of the season aba na deɛ wɔde baeɛ ni ɛyɛ four four two system Picture na ɛda mo screen no so no, David Raya na ɛyɛ goalkeeper. Right back yɛ Marcus Llorente. Left back yɛ Nuno Mendes. Centre back sɔɔfoɔ no nso yɛ Gabriel Magalhaes ɛna aberanteɛ fɛ no Marquinhos. Wɔn na wɔyɛ centre backs no ɛma um, team of the season, UEFA team of the season no nso. Yɛkɔ central midfielders fɔ no hɔ a, wɔbɔ two double pivots. Aberanteɛ fɛ no Declan Rice. na Vitinha wɔn mmienu na ɛyɛ the central midfielders anaasɛ yɛbɛka no the central pivot midfielders wɔn na wɔn keeping midfield hɔ ɛkɔ right midfield hɔ so a aberanteɛ fɛ no Michael Olise wɔn de keeping the right side of the midfield ɛkɔ left side of the midfield na ɛyɛ Kivishka Karaskelia wɔn yɛ left side of the midfield hɔ yɛkɔ anim hɔ so a ɛyɛ Usman Dembele the mosquito ɛna aberanteɛ fɛ no Harry Kane the Englishman ɔmo na ɔmo keepi upfront hɔ ɛma ne team of the season. Yɛnkɔ transfers no mu kakra. Marcel Aregri, the former AC Milan foɔ coach no, nsiaa no yɛhu sɛ Napoli foɔ announce no as the the new head coach ɛma Napoli bɔ bɔkuo no. Wohu sɛ Napoli na former coach yɛ aberanteɛ fɛ no Antonio Conte. Ato no kɔn te sɛ adwuma no ɔte mia biem nti ɔgyae adwuma no ato hɔ na ɔma kɔfa Marcel Allegri sɛ ɔmbɛ lidi team no na ɔmfa ɔmo nkɔ the Champions League stage wɔ next season Champions League no ɔmo announce coach a yɛfrɛ no Marcel Allegri yɛn kɔ yɛn kɔ UEFA foɔ aso ɛyɛ Ada Guler ɛwini young player of the year. wɔ UEFA Champions League no, Arda Güler ɛwini Young Player of the Year na Best Player of the Year no ɛkɔ ma Kivishka Kvaratskhelia. This season, ɔbɔ 16 matches, ɛhyɛ 10 goals, 6 assists, 16 goal contribution ɛma team ɛfɛ no Paris Saint-Germain. Wɔwini UEFA Best Player of the Season. Yɛnkɔ Juventus foɔ aso ɛyɛ Juventus foɔ sɛ wɔn player biara a wɔpɛ biara wɔn de sika baa yɛbɛtɔn. Apart from player fɛ no Kalulu ɛna player fɛ no Kenyan Yildiz. Wɔn nso de sika ba for any player bi a wɔbɛgye. But wɔn mmienu deɛ they consider them as untouchable. Wɔn coach fɛ no eh, Spallettini. Wɔn coach fɛ no Spallettini ɛna adwene sɛ obehia six or seven signings so that Juventus foɔ bɛtumi ayɛ competitive again sɛ ɔmɛ ɔmɛ compete for the Scudetto ɛna other trophies a ɛwɔ European Championship nim okay eh, Juventus foɔ aso ɛyɛ ɔyɛ biem wɔn sɛ Juventus foɔ ɔmo striker Dusan Vlahovic contra sɛnsɛm no ayɛ bibi wɔ hɔ Juventus foɔ yɛ wɔn adwene sɛ sɛ player no yɛ n'adwene sɛ ɔn renew ne contract na ɔn bɛ sign two strikers ɔmo ma replace ɔmo meeting gu so a ɛkɔ so ɛwɔ Italy. Deɛ ɛbɛba biara no, information bɛɛ manya biara, ayɛ ara na ɛba report ama mo for you to be the first to know. Yɛnkɔ Barcelona fo aso yɛ Julian Alvarez ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛ prɛse prɛse prɛse ara yɛ n'adwene sɛ ɔbɛ prɛse Atikofoɔ na until sɛ ɔmɛ ɔmɛ accept bid from Barcelona. Waka akyerɛ Atikofoɔ no sɛ bɔɔl no ɔmbɔ mɔ mo biem nti no ɔbɛ prɛse ara prɛse ara prɛse ara prɛse ara aprɛse Atikofoɔ no sɛ ɔmo yɛ na ɔmo gye office a basafoɔ bid um, bɛba initially no basafoɔ de hundred million euros kɔɛ without no add-ons piɛgyefoɔ ɛbɔ gu yɛ basafoɔ yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo de new offer bɛba Julian Alvarez ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛ press de pressure ato ɔmo board no so sɛ ɛba a next offer na ɛbɛba no ɔmo atumi ayɛ dɛ a accept offer no Algeriafoɔ de ɔmo ɔmo collapse aba for the twenty six man squad for the world cup. Benzema Junior of Dortmund wɔ wɔ saa squad no mu, Ethan Nori of Manchester City make it to the squad, ɛna player a yɛfrɛ no Riyad Mahrez, the captain of the national team so make it to the squad. Picture na ɛda screen no so no, n sɛ players bebree yɛfrɛ wɔn sɛ wɔkɔ represent the the Algeria national team. Yɛnkɔ Barcelona foɔ aso yɛ bi mu. Barca foɔ ɛbɛtumi anya opportunity a a a participate ɛwɔ the club world cup yi a ɛbɛba so in the next couple of years a ɛba so yi. Wɔn yɛn points na wɔn nyaeɛ no ɛbɛtumi guarantee wɔn for a place in playing for the club world cup. N sɛ initially no UEFA foɔ de wɔn new FIFA foɔ de wɔn new format baeɛ no Barca foɔ ɛntumi ansi akan bi because of their performance a na wɔrefa Champions League no mu. But this time around, Basafoɔ points atumi agenerate akɔ soro a nti no ɛbɛtumi ama wɔn opportunity a wɔn participate wɔ saa tournament no mu. Yɛnkɔ Barcelonafoɔ aso ɛyɛ Barca foɔ se Rafael Leao ɛnyɛ priority ma ɔmo, ɔmo nkɔfa Rafael Leao mba Barca bɔbɔ kuo no mu, ɔmo akɔfa Anthony Gordon aba, ɔmo ɔmo sa wɔ ɛɛ Raphinha ɛwɔ hɔ, nti nse a left wing hɔ deɛ ɔmo wɔ initial starter ɛna ɔmo sa wɔ back up, nti ɛho nhia sɛ wɔakɔfa Rafael Leao aba bɔbɔ kuo no mu. Yɛnkɔ Spanish ɛɛ national team no aso ɛyɛ Pau Cubarsí aba na national team camp, na ɔbaa camp hɔ no, yɛhu sɛ bandage bibi bɔ ɛbobɔ bobɔ ne nsa, Bɔne dze beberee bɔ ne nsa, ɔpeke Indri a na against Getafe bɔɔl no a ɔnkɔbɔɔ against Getafe no asɛ ne nsa no to kyema kakra a ɔde bɔne dze abɔ bɔ ne nsa. Spanish Football Federation fo arepɔte ama yɛ sɛ ɛno no ɛnyɛ initial injury biara, ɔbɛtwe no normal with the team. Biribiara bɛyɛ tɔɔtee ama Pau Kubasi ɛne Barca fans no bebree. Na PSG foɔ gyee ɔmo Champions League no, fans no ɛrestate redidi yɛn mma apaatam. Video no a ɛda screen no so no, abusuafoɔ sɛ mahu. Wɔse Mbappe, wɔaka nsɛm bebree akyerɛkyerɛ Mbappe. Video sɛ ɛda screen no so no, wɔhui sɛ Mbappe wɔ no, ɛno nti na wɔantumi ankye Champions League no. Na kɔn a wakɔ no, ɛde luck abrɛ Parisfoɔ no ama wɔagye Champions League mmienu without Mbappe. Ɛno nso na ɛwɔ hɔ no, PSG foɔ ayɛ record wɔ Champions League no mu. For the past twenty years nie, wɔabɔ possession wɔ Champions League final kyɛm team biara for the past twenty years. Seventy five percent of ball possession for the past twenty years nie, yɛn bɔɔ Champions League ma team nkura possession koraa saa da. PSGfoɔ ayɛ saa record no. Ibrahim Konate a na asɛ sɛ ɔbɛfiri Liverpool as a free agent. Ɔse season wei ba awieɛ a, season no koraa ba awieɛ a ne sa. Ɔse ɔmbɔbɔ mma Paris biam, ɔkɔ free. Abusuafoɔ, ha na yɛde dwuma no di- dwumadie no nyinaa bɛsi. Patwɛ yɛfrɛ me 8 ball prophet, wobɛtumi afolo mu wɔ X no so. 8 ball prophet, ɛwɔ no na meyɛ active paa, nti na abusuafoɔ yɛde nyinaa bɛsi a, mo like a na mo asubscribe. na mode yɛ post no ato all post notifications a airdrop a na mahu wei ne the latest ɛne world updated news a yɛn nsa aka ɛde brɛ mo monya no baabiara sɛ tb sports yɛa na ɛde legit and then reliable eh, and a credible and then relevant news nyinaa ɛde dɛ ɛde bɛbrɛ mo yosuafo yɛda ase